Ekitabo ky'Okutandika eshura ya shatu na itaano Mukama okweyorekyera Yakobo Beseeli Ruhanga yaagira Yakobo ati Imuka oyinamukye Beseeli otuureyo, kandi okwo oyombekyereyo Ruhanga eitambiro owaakweyorekire noohunga mukuru waawe Esau. Bwanyima Yakobo yaagambira ab'omu ka ye n'abandi boona abaabaire bari hamwe nawe ati, Mwiheho baaruhanga b'abanyamahanga abari omuriimwe Mweyeze, mujware ebindi bijwaro, bwanyima mwimukye, twinamukye Beseeli. Niinyija kwombekyerayo Ruhanga eitambiro, owampuriire aha izooba ry'obusaasi bwangye, akaguma naanye omu muhanda ogu naarabiremu. Nabo nikwo kuha Yakobo baaruhanga b'abanyamahanga abu baabaire baine, n'empeta ezi baabaire bajwaire aha matu gaabo. Yakobo akabishereka ahansi y'omwera ogwabaire guri haihi na Shekemu. Ku baabaire nibakigyenda, Ruhanga yaakwatsa obwoba ab'omu ndembo ezaabaire zibeehinguririize, n'ahabw'ekyo tibaakuraata batabani ba Yakobo. Bwanyima Yakobo n'abu yaabaire aine boona baahika Luuzi, niyo Beseeli, ey'omu nsi ya Kanaani. Yaayombekayo eitambiro, yaayeta ogwo mwanya Eli-Beseeli, ahabw'okuba niyo Ruhanga yaamweyorekyeire obu yaahunga mukuru we. Kandi Debora omurezi wa Rebeka yaafa, yaaziikwa ifo ya Beseeli ahansi y'omwera, n'ahabw'ekyo baagweta Aloni Bakuusi. Yakobo ku yaarugire Padanaramu, Ruhanga yaagaruka yaamweyoreka kandi yaamuha omugisha. Ruhanga yaamugira ati, Eiziina ryawe ori Yakobo, kwonka tokyetwa Yakobo obundi, kureka noija kwetwa Isiraeli. Ruhanga nikwo kumweta Isiraeli. Ruhanga yaamugira ati, Ndi Ruhanga ow'obushoboorozi bwona, ozaare, okanye. Eihanga n'omutwe gw'amahanga biryaruga omuriiwe, kandi n'abagabe baryakukomookamu. Ndyakuha ensi ei naahaire Abrahamu na Isaaka, kandi bwanyima ngihe n'oruzaaro rwawe. Ruhanga yaamutsiga omu mwanya ogu yaabaire naagaaniriramu nawe yaatemba omu iguru. Yakobo yaabyara enyomyo ya eibaare omu mwanya ogu yaagaaniriiremu nawe, yaagishukaho empongano y'eky'okunywa kandi yaagishukaho n'amajuta. Yakobo yaayeta omwanya ogu Ruhanga yaagaaniriiremu nawe Beseeli. Okufa kwa Rakeeli na Isaaka. Bwanyima baaruga Beseeli, ku baabaire bakiri kaanya batakahikire Efuraata, Rakeeli yaarumwa kuzaara yaahanganirwa. Ku yaabaire akihanganiirwe, omuzaarisa yaamugira ati, Otatiina, waaza kugaruka kuzaara omwojo. Ku yaabaire ari haihi kufa, omu kabakwe yamweta Benoni, kwonka ishe yamweta Benyamiini. Atyo Rakeeli yaafa, yaaziikwa aha muhanda ogurikuza Efuraata, niyo Betelehemu. Yakobo yaabyara enyomyo aha kituuru kye, niyo nyomyo y'aha kituuro kya Rakeeli, kandi ekiriho n'okutsya eri izooba. Isiraeli yaagumizamu, bwanyima yaateera eiheema rye seeri y'omunaara gwa Ederi. Isiraeli ku yaabaire akiri omuri ekyo kyanga, Reubeeni yaagyenda yaabyama na Biliha mukaishe w'ekinyaanshunju. Isiraeli yaakimanya. Obwo batabani ba Yakobo bakaba bahikire ikumi na babiri. Batabani ba Leeya. Reubeeni omuzigiijo gwa Yakobo, Simeoni, Leevi, Yuda, Isakaari na Zebuluuni. Batabani ba Rakeeli, Yosefu na Benyamiini. Batabani ba Biliha, omuzaana wa Rakeeli, Daani na Nafutaali. Batabani ba Zilupa, omuzaana wa Leeya, Gaadi na Asheri. Abo nibo batabani ba Yakobo abaazaariirwe Padanaramu. Bwanyima Yakobo yaashanga ishe Mamure, niyo Kiriasi-Yaraba, niyo Heburooni, ei Abrahamu na Isaaka baabaire bashuuhukiire. Emyaka ya Isaaka ekahika igana makumi munaana. atyo omwitsyo gwa muhwamu yaafa yaakura ata abaabo ari omugurusi ahwaitsire abatabani Esau na Yakobo baamuziika.